Niftakar ħalqarni meta kienu jsiefru kull xahar għall-Awstralja. Barra kollha kaxxi kbar tal-injam, familji familji jitbattlu, jitbattlu kemm jitbattlu jibqa' n-nies, kull xahar vapur, vapur. U kulħadd jikbi, x'kollha niġu minn xulxin. Mhux hekk? Huma u sejrin kulħadd qed aħna nikbu mingħajr ma nafu għalfejn u l-kbar jikbu jitgħanqu barra t-triq. Eh, marru minn tal-familji kollha, kollha, l-familji kollha għandhom xi ħadd l-Awstralja kollha. Ekku. E kien qed tkun żmien ta' dbejja tax. Qed tfalija labu ma qed tarhom mhux ħatarhom taf. Josru, eh. Ma kien jibqa' n-nies, kien hawn ħafna nies, kien hawn ħafna nies, kien hawn ħafna ġuħ ta' ukoll dak iż-żmien kien hawn ħafna tbatija. X'kien l-iktar kiefer dwar il-ħajja fil-ħamsinijiet? M'hawnx xogħol hu, m'hawnx xogħol.
M'hawnx xogħol kien hemm il-ġuħ. Ma kienx hawn xogħol hu, it-tbatija. Bla xogħol tista' tiekol? Bla xogħol. Aħna l-ħobż filgħodu kif tqum mat-tja. Fil-break tal-iskola fl-għaxra, meta tmur id-dar tiekol, mal-ikel hemm il-ħobż. Fl-erbgħa x'inhu mmorru d-dar mat-te biċċa ħobż u fl-għaxija. L-irġiel kienu jieħdu nofs ħobża fis-servetta. Naqra żejt u tadama sħiħa u naqra ġobon u jiddubbaw hekk fuq ix-xogħol, kulħadd iġorr il-ħobż. Ma kienx hawn ħwienet bħalma hu llum tmur tixtri ftira jew ħobża. Kien qatt m'hawn xejn. Bela tiegħek kien hawn ħwienet, bela tiegħu u xi tazz sambit. Ma kienx hawn ħwienet. U mbagħad fetaħ ħanut ix-xatt tal fejn kien il-faħam, mhux fejn kien il-faħam, fejn kien tibajjada. Il-Landinbar. Kien fetaħ bidu jagħmel il-ħobż u nies. Fej, fej, fej ġi l-Landinbar? Fej l-Landinbar, l-Landinbar konna ngħidulu. Illum magħluqa. Konna nitilgħu għal Kordin minna. Timber Wolf?
Le, ħa ngħidlek fej. Fejaw l-emigranti. Eżatt, fejaw hemm l-open center. Dik tibqa' dieħel, kont. U nagħtilhom minn Kordin u niġu fejn l-iskola ta' Raħal Ġdid. Fit-Tweliti. U mbagħad ingħalqet imħabba x-shipbuilding. Eżatt.
Issa hemmhekk f'dik it-triq ġewwa sideways fil-bidu kien hemm ħanut jgħidulu London Barrio fil-main road. U beda jagħmel il-ħobż bil-laħam u nies. Meta da?

Eh, mux il-saxofon li naħdem. U kont għed ġor il-tqiq u ġili xieħobs u xie affarijiet. Mbagħad wara xogħol ta' messiri kont part-time u mun nisbuħ ma' wieħed bil-karozzi jibrux. U karozzi mela. Sew, kont lest mill-ġurnata ta' xogħol. Għalkemm ma kienx hawn xogħol inti kont issibu ma. U
part-time.
Imma e, kellek il-full time u l-part time. Ija, ma tittara l-pagi x'kienu għana. Ħajja ma nsemmu xi. Imma meta tikkumpara kemm kienet eh, tiswa l-ħajja, kemm kienet għolja l-ħajja u l-pagi, kif ah. meta tqabbelhom ma' xulxin. Kienu jagħmlu sens. Ħanajdlek ħanajdlek jiena Kont noħroġ b'nofs lira il-Ħadd, it-Tnejn, għax-xogħol. U s-Sebt nidħol b'nofs lira ta'. Hekk kemm morru ġo forn inħotu dqiq, insejbu l-vit tal-ilma, niskru bil-vit tal-ilma. Mhux ħa mmur nixtru koka ta' jew hekk, m'għandekx ċans. M'għandekx ċans, niskru bl-ilma fejn insibu. Ġifieri noħroġ b'nofs lira biex ngħid għandi nofs lira fuqi u nidħol bija, is-Sebt. Issa sata kien hawn min jinfoq il-flus u jagħmel u ġifieri ma ma. Ma kien hemm fuq xi kont tista' tonfoqhom il-flus. Fuq l-imbita għad li. U xi mbit jew hekk. U hemm nhar ħelu kien hawn xi xtriw ta' le kien kok kien hawn. Kok kien hawn. Ma ma kien jien għalija ma kontx naffordja noqgħod nixtri kok kuljum. Mhm. Għalija kienet ħela. Għax jiena l-intenzjoni tiegħi kienet dejjem xi darba ħanarma, ħanarma, ħanarma, ħanarma. Meta bdejt taħseb, meta bdejt taħseb isma jena. Linda barrasi, rasi kienet li nitlaq wahdi, rasi. Dejjem kellek dak Dejjem, dejjem.
Minn minn kont tifel. Nsibu sib negozju għarrasi. Nsib negozju għarrasi. Kont għajdilu l-ħagġa missirek? U jom għala kun jofuwa. Kun jarawni, nivvinta. Kien ħerawni, jiġifieri, jiena biss minn ħuti kont nivvinta u nagħmel. Qed tifhem? Eh, aħna konna tliet subien u tliet ibniet. Ma ħija kbir dabbar rasu mal-gvern, jaħdem. U żgħir konna naħdmu flimkien fl-aħħar spiċċajna t-tnejn naħdmu missieri. Mbagħad inqalgħet il-biċċa xogħol tal-maple. Sew. Xi 67. Qabel ma ngħaddu għall-biċċa xogħol tal-Maple, eh. x'businesses oħra kellek? Kellek dita żieqes, kellek il-part-time tal- tmur tobrux il-karozzi, kont eh. burdnar ma missirek, kont il-black li ta' fil-fabrika tal-ħelu, kont ta' meċa ġoħra qabel qabel. Le, ma mbagħad iktar ma bdejt nikber iktar bdejt inħoss Ġibda lejn il-ħobż. Sewa. Tifhem?
Jiena missieri kien furnar, imbagħad meta żewwed sar burdnar, imma hu ħutu, tzijietu, kuġini kollha l-Awstralja, kulħadd furnar. Entom familja ta' furnara.
Furnara. U ġenerazzjonijiet, eh, ġifieri mhux. Mhux xi ħaġa tal-kuġini pereżempju. Le, mhux tal-bieraħ.
Mela, tlaqna.